Eziz diňleýjiler, häzir size ýazyjy Magtymguly Myşşyýewiň Alňasak adam atly radio oýunyny eşitdirýäs.
Çaýkow oba adamlarynyň gözüniň alnynda kemala geldi. ösdi, ulaldy. Öýlendi. Aý aýlanyp, ýyllar ötdi. Öňde-soňda ýekeje gyzlar boldy. Gyz göze göründi. Indi çaýkowlaň gapysyny açyp-ýapýan köpeldi. Ine günleň birinde goňşy obadan iki sany aýal olaň gapysynda peýda boldy. O gelen myhmanlary Çaýkowyň aýaly dürje garşylady.
Salamalik. Salamalik.
Äliksalam.
Geleweriň-de geçeweriň. Hemme oba gara saglykmydyr?
Sagalygyňyz bilen aman-esen oturanmysyňyz? Hemme saglykdyr. Ýogsa-da, biz gelmeli gapymyzy ýalňyşaýyn-a däldiris-ä hernä?
Şu Çaýkow agalyň öýümidir? Hawa, şu-ä Çaýkow agalyň öýüdir. Ýöne men sizi tanamadym-la. Gelen gapymyz dogry bolsa bolýa-la. Elbetde, tanşar otyrys-a. Tanyşlyk açmaga gelnendir öz-ä.
Myhmanlaň keýpine gelmändigini aňan Dürje olara başga sowal bermedi. Çaý-naharyň ugruna çykdy. Bi ýat aýallar daş işikde ähli gürrüňi diňläp duran Çaýkowyň ýüregine bükgülli saldy. Ol öz ýanyndan özüçe çakyrdy. Be,
bular megerem söz aýdyjydyr. Şoňa meňzeýär. Menem mal bakman adam bakýan ahyry. Bulara gyzym göwheriň hyrydary diýerler. Hany göreli bakaly. Haýsy perdeden goparlarka?
Çaýkow şular ýaly pikirler bilen gümra bolup, gapa has golaý bardy. Ol öýdäkileriň hümür-sümürini diňlejek bolup, daş işikde saklandy. Öýdäkilere duýdurman, olaň näme barada gürrüň edýändigini bilesi geldi. Ol öz adynyň tuturanyny çalyrak eşidip galdy. Olaň syrly gürrüňiniň yzyny diňläsi geldi. Çaýkow durşy bilen gulaga öwrülipdi. Edil şo wagtam. Myhmanlara çaý-nahar taýýarlamak üçin aýaly gapyny bat bilen açdy. Batly açylan gapy şatylap Çaýkowyň maňlaýyna degdi. Oň gözünden uçgun çykdy.
Haý, sen murtugysä! Wek-we-weý, näme ýuwaşrak açyp bileňokmy? Yzyňdan ýag kowalaýarmy seň? Ýuwaş!
Ýat adamlar bar ahyry. Boluplar geçsin.
Hüsseň idäými diňe belli dur weli, we-we-weý, wek-we.
Hany ýör aňyrrak. Bu ýerde gapyň agzynda ýaňkalaşyp durmaly. Aýyp bor. Eýwegi, aýyp ber! Bolnuň, meň başyma gepe düşünýän, eýweg, eýweg, eý, tas garagmy gapypdyň-la?
Är-aýal gapydan daşlaşdylar. Söze salym ýok, Çaýkowyň maňlaýy eýýäm çilik ýalak bolup galypdy. Gapyň daş ýüzünde nähilidir bir bolmasy işiň bolandygyny aňan myhman aýallar biri-biriniň ýüzüne seredişdiler. Çaýkowyň aýalyna çyny bilen gatyrganýandygyny olar eşidip durdular. Maňlaýynyň awusy halys ýüregine dökülen Çaýkow entegem süňňüni saklap bilenokdy. Heý-we, sen jagaz ele bilmän edeňok bu zatlary. Seň ýüregiňde bir kituw bar. Her indi men şu maňlaýym bilen nädip ile çykaýyn? Heri ol owaram, odunly onda agaç degdi diýibem bilerin, motordan ýykyldym diýibem bilerin. Ýöne hany aýt bi, aýaldan näme habar bar? Men näbileýin, gelişleri ýaňy. Dursun entek sen bir meni aljyratma. Olara çaý-suw bir alyp bereýin. Bar, bar, bar, alyp ber. Çaý gowy.
Bir gün işlese iki gün döwük ýatýan Warak motoryny ýaňy bejerip bazara gideýin diýip durdy. Myhman aýallar oň aýagyny baglady. Olaň näme habar bilen gelenini eşitýänçä ol hiç ýerik gidip biljek däldi. Oňa çenli aýaly myhmanlara çaý-çörek goýup, ýene daşaryk çykdy. Adamsyna habar gatdy. Sen hany bazara gitjekdiň-le? Şo maňlaýyň sebäpli ýoluňdan galýaňmy? Gidiber. Onçakly bildiribem duranok. Bildirip duranok, wegi. Ýola gorram-da. Ýaş wagtymyz bular ýaljak satyn her gün görýärdik. Ýogsa-da, olar näme üçin gelendirler öýtýäň-ä? Men-ä şolar... Bilemok.
Ýöne çenim çen bolsa, olar gyzyňa habar aýtmaga gelendirler. Aý, menem şonçak aýdýan. Eger olar söz aýdyjy bolaýsalar, ýoknasyz bir zadyňy aýdyp, ürküzip goýbermegin. Iň gowusy, olar bilen men özüm gürleşerin. Sen Keýwany öz işjagazyň bilen boluberi, bar, bar, bar. Tobe estapyralla, goýaweri, utanaňokmy? Bu zatlar aýal adamlaň işidir. Erkek adamlar bular ýaly zatlara goşulyşyp ýörmeli däldir. Aýyp bor. Be, şeýdi-ä.
Aýyp bor diýsene. Tapdyň samsyk adamy. Men il üçin çag ulaldamak, çagany ekläp-saklap, ese-boýa galdyran olar däldim men. Gelip alyp gidäýjekdirler weli, bolmaz, hä, bolmaz. Menem oň enesi. Gyzyň erki bolsa ene-de bolýandyr. Be. Sen meni güýmäp durma. Men olaň ýanyna baraýyn. Myhmanlary ýeke goýup bolmaz-a. Be, bar, bar, bar.
Ýöne weli, habarlary gudaçylyk bolsa, menem bararyn ýanyňyza. Ýogsa olar seň gözüňi-başyňy aýlarlar. Tüwi estagfirullah.
Çaýkow öz diýenlidi. Oň ähli zada goşulasy gelýärdi. Ol gyzy Göwhere söz aýdyjy geläýbilsediler diýip, köpden bäri arzuw edýärdi. oňa ýoňsuzja galyň salyp baý bolmagyň arzuwyndady. Şo sebäplem, bu wagt oň keýpi göterilipdi. Aýagy bişen ýaly belli bir ýerde durup bilenokdy. Dürje myhman aýallaň ýanyna dolanyp girende, Sözaýdyjylaň ekabyrragy özleriniň howlukmaçdygyny duýdurdy.
Dürje gelin, biz-ä habarlyja gelipdik. Habarymyzy alsaňyz, onsoň sorag-ideg etseňiz, türkmençilikde näme. Habarly geleniňiz-ä aňýan, aýdyp oturyň.
Özümiz-ä goňşy obadan. Ho-ho Altyýabyň moýundaky täze obadan-da.
Göni gelen keýigiň iki gözünden başga aýby ýok diýipdirler. Gyzyňyz Göwher jana hyrydar bolup geldik. Habarjygymyz-a şu. Hüm, habarjyk diýip, ony kiçeltme. Döwletli habaryňyz bar eken.
Biz-ä, dogan, gep owadanlap oturmagy asyl başaramzogam. Käbir adam şoň ýaly zada gaty ökde bolýar. Men peti gara gönümel-le. Waheý, beý diýsem, göwnüňizi alaýma görüň. Menem ony gürrüňe ökde boluba diýemok. Habaryňyz-a eşitdik. Ýogsa-da, birden sorag-ideg etmeli bolsa, size kim diýerler?
Obaň ýokary başyndaky ýeten ýeriňizdäki ak jaýdyr. Haýdar agalar diýseňiz, obamyzyň ullan-kiçä hemmesi beletdir. Obenäň özä-hä dört-bäş ýyllykda ýogaldy. Iman baýragyny bersin. Şoň Ilaman diýip bir ogly bar. Bizi beren-ä şoň özi.
Özi üçinmi? Ho-ol-a.
Ýaňy ýetişen oglan-da. Otüki, o siziň gyzyňyz bilen.
Daş işikde gürrüň diňläp durmaga Çaýkowyň takady ýetmedi. Ol myhman aýallar bilen ozal daş işikde salamlaşanam bolsa, ýene-de salam berip öýe girdi. Salowmaleýkim.
Men ýene salam berýänimi geň görmäweri. He, bir wagtlar Ýelmi Koja diýip bir goňşymyz bardy. Şo bende myhmanyny öýe gireňde salam bermelidir diýerdi. He, ýogsa-da, men öýe näme diýip girdim-aý? He, hoş galmandyr-ow. He-he, men-ä bir bazara, dükanlara aýlanyp geljek. Näme, bu daýzalar keýpine gezmäge çykan bendelermika ýa-da bular nememi? Ynha, häzir şoň gürrüňini edip otyrys-a. Dürje gelin size soň hemmesini aýdar-da. Maslahatlaşyň, geňeşiň, sorag-ideg ediň.
Dürje, adamsynyň ýadaýarlaň ýanynda köwejekläp ýörmegini halamasa-da, edibiljek alajy ýokdy. Ol bu aýallaň niredendigini, kimlerdigini. näme habar bilen gelendiklerini adamsyna gysgajyk gürrüň berdi. Adamsynyň häsiýetine kemsiz belet bolanlygy üçin Dürje ony bu ýerden abraý bilen ugradasy geldi. Sypaýyçylykly gürledi. Kakasy.
Sen bazara bireke aýlanyp geljek bolsaň eglenme. Myhmanlara biz barybir häzir gutarnykly bir zat aýdyp bilmeris. Sorarys, idäris. Gyzymyz Göwherjan bilen maslahatlaşarys. Bular soň ýene habar tutarlar-da. Hawa-la.
Biz ýene bir hepdeden, on günden habar tutaýarys. Ýok, bolmaz, bolmaz ol.
Bular ýaly zady süýrenjeňlige salyp bolmaz. Onsoňam. gyza maslahat salynýan däldir. Keýwany, sen häziriň özünde gitdi. Pudaklyň gyzyna salan galyňyň sanawyny getir. Şolaram golaýda gyzyny çykarypdy. Hä, salynan galyňyň sanawy şolarda bolaýmaly, şony getirgen gitdi. Toba, beýle zat bolmaz ahyry. Oňa çenli.
Çaýkow aga, ozal gyz çykaryp görmänligiň belli-dä. Häý, gyz çykarmasamam, ähli ýagdaýlary bilýän men-ä. Bular ýaly zat gorkuly bolupdyr, öň. Sähel-salym içinde sen-ä eýläk, menem beýläk edäýmelidir bi işleri. Hä, ätiýaçly bolmaly. Ýogsa, tamda gulak bar.
Çaýkow bilen şu wagt düşünişip bilmejekdiklerini aňan sawçylar. turmakçy boldular. Entegem aýak üstünde duran Çaýkowyň gürläsi gelip durdy. Neme, garyndaşlyk bi gaty gowy zat. Ýöne weli, näme diýseňiz-le, neme, daýzalar, hä, ýükçi bolmasaňyz, biziň gapymyzdan geler ýaly däldir, hä. Boýun alyp bolaýyň. Näme diýsene, dogan jan. Häki bir yrym üçin az-owlak zada biz kaýyl. Be. Ýöne siziň oslaýşyňyz ýaly bilmedim-dä. Onsoňam biz-ä bir ýumuş oglany. Galan gürrüňi gyzyňyz bar, öýlenjek ýigit bar, özüňiz bar.
Özüňiz diýdim, ine bu boldy. Hä. Öýüň hojaýyny özümdir. Şeýde mensiz çöp başy gymyldamaz däldir. Hä. Şobada menden başga-da ýene üç sany atdaş bar. Ýöne şolaň içinde menden abraýlysy ýokdur. Bes etsene, kakasy. Heý, şu wagt şu gürrüňleň geregi barmy? Böwendeler aýak üstünde dur. Sen bolsaň. Heý, heý,
ine, görsene. Şu-da menden akylly-da. Adym Çaýkow bolsa-da, özüm Çaýkow däldirin. Sen meň gürrüňime goşulma, keýwany, sen öz işjagazyň bilen bol. Bir, bir, bir, bir. Hawa, onsoň näme diýseňiz-le, daýzalar. Men şu obaň suwuny tutýan. Boş wagtym kän. Menem güýmenmeli-le bir zada. Gezýän ýerim ekiniň içi. Ot kän. Gapymda dowar saklaýan. Gerekli bende satar ýaly. Hä, semredip satýan özem. Siz-ä gürrüňçi adam ekeniňiz. Hälden bäri gürrüň tapman dymyşybam otyrdyk welin. Asyl indi görseňiz. Dursana, dursana, bir tut-tut durup-da. Ýok, men ýeke gürrüňçi däldirin. Men telekeçidirinem.
Uly haýyr işiňem başyny tutdum.
O nähili haýyr iş? Öýi bolan öýe myhman gelýär. Wagty ýok, biwagty ýok. Şoň ýaly bolanda, galyň mende aljyrap gelýär ýanyma meň. Täzeje et-ýag gerekmi? Mende bar. Hä. Tüýji horaz ýa-da ýumurtga gerekmi? Mende bar. Şeýtmeseň, munça döwleti edinip bolýarmy näme? Çelik da çelik seretseňiz, soraman biläýmelidir. Myhman aýallar Çaýkowyň gürrüňini ilkibada gyzyklanyp diňlänem bolsalar, aýak üstünde durup, oň häsini bermek ýokuş degdi. Gartaşan aýal gapa ýönelip barşlaryna sypaýyçylygy elden bermän gürledi. Dogan, men siz hakda ozalam eşidýärdim. Söýleme.
Ine-indi özüňizem gördük. Eşidişimizdenem beter ekeniňiz. Hä-hä, şeýledir, oşo, şeýledir. Hä, meň dabaram siziň obalaňyza-da barýandyr. Meni şu töwerekdäki obalarda tanaýan az-azdyr, hä, asyl ýokduram. Siz näme indi turuberjekmi? Turaly-turaly dogan, iş-alada bar. Ýene gelip habar tutarys. Häzirlikçe, hoş, sag oturyň. Sag oturyň.
Sag boluň. Hä, bor, sag boluň, sag boluň. Gelip duruň, daýzalar.
Dürje, myhman aýallary ugratmak üçin daşaryk çykanda, Çaýkowym tirkelen ýaly bolup olardan galmady. Adamsynyň aýaga çolaşyp ýörmesini aýaly Dürje näçe ýokuş görse-de, oň alajy ýokdy. Çaýkow, Amana agylla duran goýunlaryny güjeňleýän ýaly, haltaň düýbünde ýatan iki bölek çöregi alagada kesişdirip goýunlarynyň öňüne atdy. Ony gören sawça ýallar bu ýagdaýa geň galdylar.
Goýunlaryňyza çörek berýän ekeniňiz-ow. beýle etmeli-ä däl eken. Arada Güzeliň dükanyndan on halta iým aldym. Bir aýa-da ýetmedi. Baý, bu janawarlar hem edil gurçuk ýaly iýýärler-ow. Agyzlary dek duranok. Hemredi satjak bolsaň näme bermeli-ä?
Siz mallaryňyza çörek berip hemredýäňizmi? Wiý, berilmeýän zat ýokdur. Çöregem berýän. Dagy nädeýin?

Bolsa-da malyňyza çörek äbermeliler ekeniňiz. Aý, ony başga-da diýýän bar, daýza. Hä. Men-ä şolary beren akylyňyza Taňry ýalkasyn eýýän. Hä. Iň bärkisi öz aýalym bilenem şu meselede itde pişik gowy men. O-da şony diýýä-de. Şondan soň myhman aýallaň bu ýerde uzak eglenesleri gelmedi. Olar Dürje bilen nämedir bir zat barada pyşyrdaşyp ýuwaşja gürleşenlerinden soň hoşlaşyp köçä çykdylar. Myhmanlar ugransoň, Çaýkow özüniň köneje gozakly motoryna atlandy. Ol indi şäheriň etegindäki çolaja dükanlara aýlanyp, özi üçin amatly zat gözlemekçidi. Şäheriň merkezine barmaga ýol gözegçilerinden çekinýärdi. Gyrak bujakdaky dükanlaň satyjylaryna bolsa halys bellenipdi. Ol it gözi tüsse bilmez edip çörek dükanyna bardy.
Essalowmaleýkim-ow! Saglyk gurgunlykmydyr? He-he-he! Sag aman ördüňizmi? Işiňiz şowly bolsun, murtuňyz towly bolsun! Ýaşuly ýaman diliň süýjäpdir-le? Meň dilim inim mydama-da süýjüdir. He-he-he! Ow-ow! Näme diýşiň sorapsyň? Menem agyrýamy? Hum, agyrýa. Be. Lukman hanyşdy. Birbada aýrylan ýaly etse-de, ah, ynha, ýene agyrýa.
He. Aý, oňa lukman nämä gerek? Men saňa bir derman ýasap bereýin. Şony agyryly dişiňe ýap. Ýemi ýomuşa bolar. Heziller edinäýersiň.
Hum, beýle tebip bolsaň, öz maňlaýyňa-da ýelmemeli ekeniň-dä. Seňem maňlaýyň meňki bolsun diýer ýaly däl. Oň ýoly bir başga, inim. Sen ýöne meň aýdanyma hä diýäý.
Wah, ýaşuly, men seň matlabyňy bilip durun. Saňa çörek gerekdir. Heý, goňşyňyz toý edýärler, şeýlemi? Bildim gerek. Bolmaz, bolmaz. Men bu ýerde mal üçin çörek satamok. Goý diý şagyry meni alýan bolsa alsyn. Haw inim.
Barybir toý däl-ä. Goňşy golam sarýa. Şähere gitjek bolsaň çörek getirip ber diýýäler. Men näme olara däl diýip bilemok-da. Neme çörekli mesele şeýle ýaşuly. Bolmaz. Hum, meňem işläsim gelýär-ow. Seň malyň üçin men işden kowlup biljek däl. Onsoňam, o-ow, bir ynsap diýenem bir zat bar ahyry. Heý, ýat walla. Aý, bir-bir-bir-bir köýnekçerik ber onda. Haw, bir ýat, paý, pelek. Çaýkow
iki bölek çörek alyp köçä çykdy. Göleli sygyr, on-on iki sany goýun üçin bujagaz çörek näme bolsun? Ol durup oýlandy. Birdenem buzgaýmak aljak bolup duran iki sany oglanjygy gördi.

Sen Mehmet diýdiňmi? Hawa.
Hä, men siziň nobatuňyzy saklap bereýin. Baryň, adama iki çörek alyp beräýiň, bolmy? Ine-de pul. Men, al. Alyň ynha. Aý, ýok-laý.
Ýognayam içgin. Waý. Guý, guý.
Ýöne aý ýokdy diýip dursuňlar. Onsoň men sizi motoryma mindirer. Aý ýoklaý. Biş.
Çy. Mugallymlaryňyz size näme, ulyň diýenini etmäň diýip öwretýän, hä? Diýenok.
Onda näme, meň diýenime deňok. Bar, derrewjik al-da geläýme. Bar köşegini-hada pul. Bar köşek. Aý ýoklaý.
Aý merel-laý, zäher-laý. Başga zada dile urlanok ol asosial adamyň diýenini edenok. Biz neme sen adyň kim? Batyr.
Ha Batyr.
Hey tüweleme. Hey Batyr. Ay bi samsyklay bi bi aga olyň. Sökme haw ýaşuly. Ejem aýdaryn. Ejeň edel sen gitde kakyň aýdaý. Bil. Bir Batyrjan sen iki iki çörüçi alyp gel bir. Ay yoklay. Ay merellay. Bular çaga dälli. Ejit mejit lay. Kit tup bir. Bir gidip.
Bolmajagyny aňan Çaýkow motoryny atlandy. Ol yzynda ala burgusy tüsse galdyryp gözden ýitdi. Süýr günortan öýlerinden çykan çaýkow gyzar ikindinler öýüne dolanyp geldi. Oň oljasy oňupdy. Motoryň gozagynda bir bogdak çörek bardy. Çaýkowyň özi welin gaty ýadawdy. Ol gele-gelmäne zeýrenmäge durdy. Eý, mundan ulag bolmaz. Maşynjyk edinmeli, maşynjyk. Aljak zadyň alyp bolanok, getirjek zadyň getirip bolanok. Göwher! Göwher! Hany gyzym, şulary dogra-da, o mallary ber.
Eneli gyz Çaýkowyň çakylygyna häzir boldy. Dükandan ýap-ýaňyja getirilen ýumşak çörekleri Mala dograp bermäge olaň bognusmady. Olar biri-biriniň ýüzüne seredişip durdular. Warak motor bilen şähere aýlanyp gelen Çaýkowyň bulara gahary geldi. Indi nämä sömelişip dursuňyz, hä? Mallara günortanam hiç zat berilmedi ahyry. Siz näme üçin öýe gelen taýýar zadam berip bileňzok, hä? Şonam berip bileňzokmy siz? Men-ä kakasy seň şu bolşuňdan gaty çekinýän. Kimden çekinýäň? Nämeden çekinýäň?
Il-günden çekinýän.
Hüý, has dogrusy, öler ýaly gorkýan. Herowuntygy Hudaýa, öwlüýälere deňelip ýören şu mele-myssyk çörekden gorkýan. Men-ä şuny öz elim bilen mala berip biljek gel. Oho, sen haçandan bäri beýle hudaýhon bolup ýördüň? Men bulary nägünlük bilen aldym? Men muň üçin dükanyň gapysyny uzyn günnäp takydym. Her geçen tanşyma iki bölekden aldyryp, ölümiň öýüne öýe geldim men. Bularam gaýta meň başyma akyr satýarlarlaý.
Kaka, ile gürrüň bolmakak beýdip ýörmämizi goýaly. Biz iliň gözünden düşeris. Hiç kim hiç zat diýmänliginde-de şu zatlara meň-ä elimem, ýüregimem baranok.
Tüü! Senem indi menden akyllymy? Ikiňizem güm boluň ýanymdan. Bir, bir! Öýden çykaýmaň özüňizem! Kerin indi muňa näme diýjek diýsene. Nahaý diýmän, meň ýanyma atalyk gelmeli. Ýogsa, Men sen nätmeliligini bilýän-le. Bu zatlaryň karamatyny göterýän men. Günäsini göterýän men ýer size näme?
Çaýkow gaharyna bäs gelip bilmän, getiren çöreklerini şo durşuna malyň öňüne oklady. oň bolup ýörşüni daşyndan synlap duran Dürjäň agyz tutdy. Göwheriň ýagdaýam ejesiniňkiden enaýy däldi. Şol gün giçden soň Çaýkowyň ýanyna oň owadaşy Atalyk geldi. Çaýkow oň maşynyna hyrydar çykypdy. Çaýkowyň örüsi indi barha giňelýärdi. Şoň üçinem indi oňa maşyn gerek bolupdy. Olar söwdalaşypdyrlar. Maşyn Çaýkowyň adyna geçdi. Çaýkow bu bolan söwdadan müňdebir razydy. Durmuşyndan hoşaldy. Näme diýsene, keýwany. Maşynly bolsaň, ýeriň ol ujam aýagyň astynda-da. Ýüregiňem suwluja. Be maşyn bize arzana düşen näler bolýa aýdýan ýoklaý. Aňyrsy iki ýyldan soň muň bahasyny ödär. Oň bahasyny ödejek bolup oda köze düşmek gerek däl kakasy. Kem zadymyz ýok. Bize azajyk kanagat gerek. Be-eý, sen ýene şol öňki jehiňe başladyň-ow. Şu zatlaryň hemmesi siziň üçin edilýär. Aý, siz bolsa bi-. Ýogsa-da, araka gelip giden sawçylardan derek bolmadylar.
Sen şähere giden günüň olar geldiler. Şeýlemi? Gyzyň yrazy.
Hä, hy-hy, bu ýerde gyzymyň näme dahaly bar? Siz meň arkamdan guda bolup ýören-ä dälsiňiz-ä hernä? Azyrdan sesün bolmat diýen neme? Sen bir zady bilip goý, kakasy. Awa?
Gyzyň bu zatlaň azaryny ikimize ýetirerler. O ne?
Guda bolunjak ýeri gyzyň özi gowy tanaýa. Ýetim oglan diýä. Bile işleýärlermiş. Görä.
Ene-atasyndan galan döwletli hojalygy barmyş. Gyzyň taýýar öýe baryp giräýmeli. Oglanam menikli diýýärler.
Näme indi, şu adamlar gyzyny oňa şeýle berip goýberäýer öýdýäňmi? Hä? Baý sanamaly bolarlar-a. Süňňüm syzan ýaly bir zat aňýan ekenim-le. Hä-ä-ä, boldy, boldy, boldy. Ýeri sen kimden aljak? Alan zadyňy kime berjek? O zatlary özüm bilerin. Siziň bilýän zadyňyz barmy? Warak tigrim bardy, satdym, motor edindim. Gijäni gündiz bilmän ylgadym. Ine görüp durduň. Maşyn edindim. Ylgamaly.
Her zadyň öz çeni bar. Men seň şu bolup ýörşüňden gaty gorkýan. Biz bir bela-beteriň üstünden barmasak ýagşydyr. Arada Weli aga ýogalanda-da Sen iliň gözünden düşüpsiň. Bu ne? Şu dagy nämä gerek?
Nädip? Gonamçylykda sadaka diýip adam başyna pul paýlapdyrlar. Ýanyňda oturan ýaş oglanlara uzadylan pullaram sen ýygnapsyň. Şo dogrymy? Dogry.
Näme dogry bolman? Bu ýerde geň görer ýaly näme bar? He? Puly iline berjek bolýarlar. Bermäň diýdim. Özüň gerek bolmasa, maňa beräýiň diýdim. Eýýäm ony saňa kim şugurlady? Urup alamok, arlap alamok, özleri berdi.
Gör-dä, kakasy, şu bolup ýörşüň-ä birhili öz-ä. Be, bolup ýörşümiň kemi ýokdur. Seni şu güne ýetiren meň şu bolup ýörşüm dämi näme? Üstüňe köşük ýaly jaý salan, aýagyň aşagyna ýyldyrym ýaly süýnüp barýan maşyn menen meň şu bolup ýörşüm dämi?
Seň agzan şu baýlyklaňy bir günki rahat, aladasyz günümçe göremok. Bö! Saňa sataşaly bäri meň asyl aladasyz günüm ýok. Iýenim-içenim burnumdan gelýär. Geýýänim otly köýnek. Beh! Eşidýänim iliň gyjalatly gürrüňi. Ýok. Men beýle durmuş islämok. Meň alan terbiýäm, meň durmuşa bolan garaýşym seňki bilen meňzeş däl, kakasy. Ine-indi bolsa ýekeje gyzyň biri bilen halaşyp, durmuş gurjak bolýa. Sen şondanam galyň hantama. Men
siziň şu tarhannökerligiňizden halys ýadapdyryn indi. Kimem bolsa biri seň gözüňi başyňy aýlapdyr. Mende mugt-dat ýok. Gyzyňam mugt gitmez. Onda neňe arkaýyn bolaýyň?
Men şu öýden başym alyp gitmäge kaýyl bolupdyryn. Seň bu bolup ýörşüňi ylla diýersiň adamlaram edil görmeýän, bilmeýän ýaly. Muňa bir haý-küş diýýänem ýok. Hä. Be-e.
Belki sen gidip prokurora aýdarsyň. Hä? Maryna çörek berýär diýersiň. Gijesine öýünde arak satýar diýerdiň. Belki gyzyna galyň saldy diýerdiň. Şeýlemi? Baryp bir şeýtjekmi? Ine ony welin men başarman. Ýöne olar seni mensizem ýola getirirler. Bilinmeýän zat ýokdur. Seň şu bolup ýörşüňden olaňam bihabar däldigine meň akylym çatýa. Meň bir oňaraýjak zadym bar. Bu ne?
Olam gyzymy alyp Öýden çykyp gidibermek. Gitme. Goý, ähli zat saňa galsyn. Meň ýek görýänim biweç baýlyk. Lal bolsana-aý!
Hüýt, seň bir diýse!
Dürje gaharyna bäs gelip bilmän, bu agyr sözleri aýtsa-da aýtdy weli, ol beýdip biljek däldi. Özünde çigdiň gabygy ýaly müýn bardyr öýtmeýän çaýkawam Bütin göwresi bilen saňňyllady. Çaýkowyň harsy dünýäligi baradaky habar öz örüsini giňeldýärdi. Gyzyny durmuşa çykarmak, ondan galyň almak, şeýdibem özüniň zadyny artdyrmak oň ýatsa-tursa hyýaly boldy. Göwher, öýlenjek ýigitden bir köpügem galyň hantama bolmaly däldigini ejesine ýaňzydypdy. Dürje gyzynyň bu pikiri bilen razydy. Ähli zady ýerli-ýerinde abat öýe girip, halaşan ýigidiň bilen durmuş gurmak uly bagtdy. Ýöne weli, Çaýkow gyzyny mugt bererli däldi. Öýlenjek ýigidiň alty aýlyk okuwa gidenligi taň abraýdy. Toý okuwdan soň bolmalydy. Çaýkowyň bolsa bu zatlardan habary ýokdy.
Gyzyň razy bolsa, bu döwletli işe gatyşyp, ony bulaşdyrjak bolup oturmaly. Sen bolsan-aý,
sen gyzymyň gyzyl ýüzüklerini Beýleki şaý-seplerini, bukja doly halas serpaýlary diňe şo zatlaň özünem bir gyza berjek däl men. O zatlarda biziň hilämiz ýok, kakasy. Goý. O zatlary özi edindi. Gowaça otap, pagta ýygyp, arassa zähmetine gazandy. Gyşyň uzakly gijelerinde keşde çekdi. O meň çöregimi iýdi. Ol.
Utanaňokmy, kakasy? Ýumruk ýaly ýekeje çagaňa beýle ýerliksiz sözler aýtmaga. Onsoňam, o seň eklenjiňe mätäç däl. Ony seň özüň menden gowy bilýänsiň. Men il üçin baýlyk toplamok. Gepiň kelte ýeri, men özümi olara taladyp biljek däl. Bi, talaňdan başga zat däl ahyry. Sen kim üçin baýlyk toplaýaň? Sen indi menden hasabat sorap başladyňmy? Hä? Ozal beýle däldiň-laý. Ozal beýle däldim. Egnimi gyssygymça seň beteriň çykýa. Ýok, indi men seň bilen egri oturyp dogry gürleşjek. Anha, agyl doly goýnuň bar, şeýlemi? Şeýle.
Şeýle bolsa, çöregiňi gury iýip otyrsyň. Şo goýunlaň ýekeje dogramçasy bize nesip edenok. Bokurdagy bogmasaň, bogaz diýýäni ýuwdar. Goýunlary alyp iýiberseň, baý bahym soňuna çykarsyň-a. Nädersiň, sanly günde ähli zadyň töwürini galdyraýsaň? Ylgamaga ýarýarkaň ylgamaly, keýwany. Ertek gün meň gadrym bilersiňiz. Wah düşüneňzok-la. Bu zatlaryň hemmesi siziň üçin, şoňa düşüniň. Hor günüňde gerek bolar. Seň niýetiň gowy däl. Wuý!
Janymyz sag, dünýämiz abat dursa, hor günümiz bolmaz. Baýlyk bolsun, beýleki bolsun, ýöne her kimiň öz gazanan zady özüne nesip etsin. Seň şu gürrüňleňňi Göwheriň eşitmeýänligem bir gowy zat. Hü-hü, gaýtyp-a oňa-da eşitdirmeli. Hä, sen şoňat aýt. O meni nägile edip gitse hiç wagt gönenmez. Men ondan o dünýe bu dünýe razy bolman. Aýt şoňa, şeý diýdi. Aýtman.
Öz ýüregime batmaýan gürrüňi hiç kime-de aýtjak däl. Täzeden bäri dil açypsyň-aý sen? Saýra bakaly, hany saýra, saýra, saýra! Wah, men has öňräk saýramalydym weli gijä galdym. Häzirem bir pille. Hiçden giç ýagşy. Bih!
Çaýkow ozal motor münüp haýdaýan bolsa, Indi maşynly ýetişip bilmän kösenýär. Oň başyny goşmaýan söwdasy ýokdy. Bir goýundan bäş manat peýda galjagyny bilse, ony şol bazarda alyp satdy. Öýündäki mallary dükandan alan çöregi bilen bakdy. Öýünde söwdasyny ýöretdi. Ine bir günem obaň kethudasy Halmyrat Çaýkowy ýanyna çagyrdy. Çaýkow.
How jan!
Senem indi oglan oglanjyga däl. Özümizem deň-duş. Hawa, hawa.
Mekdebi bileje gutardyk biz. Sen soňam okadyň-da. Ynha, uly adam bolaýdyň sen. Menä şoňa gaty begenýän Halmyrat. Hany, sen entek meni diňlesene. Bolar, bolar ýaşuly, bolar, diňlärin, diňleýän.
Köpden bäri obaň suwuny tutýaň. Erbet işleýäň diýip biljekgäl. Haý, berekella, haý, sagja bol. Çagalaňam hojalyga kömek edýändir. Düşewündiňizem garaz her kimikiçe bar. Ýöne ynha. Düşünýän men, düşünýän.
Diýjek bolýan zadyňa düşünýän.
Düşünýän däl bolaýma. Ýeri sen näme düşünýäň? E, obaň ilerisindäki köprüni suw basypdyr. Oňa men günäkär däl-ä. O gezek men suw nobatymam däldi. He, ol işde men çyt ýaljagam günäm ýokdur. He, ynanmasaňyz, e, özgelerden sorap göräýiň ana.
Ýagşy da bir düşünýän ekeniň-ow. Köprüni suw basana owarra. Ýöne seň özüňi suw basypdyr. Suwdan has beterräk zat. Seni nebis belasy basypdyr. Näme diýsene? Sen barada ýakymsyz gürrüňler ulalyp barýar. Özem edilýän gürrüňleň ählisi dogry. Eý, men ogurlyk-a edemok. Ýöne Ol ogrulykdanam ýaman. Utanaňokmy? Bu ýaşdan soň sakalyň şu agy bilen öýüňde arak satmaga, hä?
Ýöne, başlyk, sakalym bilen işiň bolmasyn. Men gaty takwa adamdyryn. Men seň nähili adamdygyňy özümden gowy bilýän. Düýn meň ýanyma polisiýadan adam geldi. Ýa. Işe täze gelen ýaş oglan. Geldi-de sen sorady. Ne, ne, näme diýdi? Çaýkow diýlen nähili adam diýdi. Öýünde arak satýamyş diýýärler diýdi. Şol çynmyka diýdi. Sen näme diýdiň şoňa?
Näme diýeýin? Diýilýän bolsa dogrudyr. Şo gürrüňi menem eşitdim diýdim. Wah, oňarmarsyň.
Heý, şeýle diýerlermi? Çaýka obamyzyň iň ökde suwçusy. Elimiz-aýagymyz şodur. Biderek zada başyny goşmaz diýäýmeli ekeniň-dä. Wah, oňarmarsyň, oňarmarsyň, oňarmarsyň. Diýmen.
Obamyza beýle suwçy gerek däl. Bardy-geldi şu mesele bilen ýene bir gezek seň üstüňden düşäýseler. Menden oňullyga garaşmagyn. Näme diýsene sakaldaş. Buýtar-suýtar etme-de, eşejiňi ýola sal. Dur-dur intek başga näme diýdi-o? Ýygnamaly diýdi.
Ýygnamalam diýdim-aý. Äý, bu zatlaryň kimden turýandygyny bilýän-de men. Meň ýagym daşda däl. Meň ýagym öz öýümde. Olar meni basdyryp, meň ähli zadymy öz atlaryna geçirjek bolýandyrlar. Olar şeýdip menden dynjak bolýandyrlar. Eneli gyz. Bularmy bular? Utan!
Agzyň gepleýänini gulagyň bir eşidýämi seň? Saňa özüňden başga ýag gerek däl. Niýetiň, täliň şu bolsa, ahyry şolam seň başyňa-da ýeter. Baý, gürrüň-ä tapdyň-ow! Sen uruş döwrüniň horluklaryny gördüňmi? Ýu-ýu, bu nähili sorag boldy?
Men senden şo agyr döwürden habaryň barmy diýjek bolýan. Urşuň açlygyny başyňdan geçirdiňmi diýjek bolýan. Çörek diýilýän mukaddes zada sarpa goýmany başaryp bilýäňmi diýjek bolýan. Hä, ony diýsene, düşünýän. Her bir eşden gürrüňleňňe ynanyp ýörmegin, agam. Ile gürrüň gerek. Meň oňat günümi görüp bilmeýän bar.
Hiç kim seň şo günüňe höwes edenok. Görüp bilmez ýaly günüňem ýok. Gazanan zadyň özüňe nesip edenok. Şonça baýlygyň içinde üstüňe-başyňa seret. Aýakgabyňdan barmaklaň görnüp dur. Seň ýaly daýhan adam sähelçe pula bütin üst-başyny täzeläp bilýär. Sen bolsaň. Kirli köýnegiň ýakasyna seret. Ol seň damagyňy çaljak bolýa. Öte gitýäňiz ýaşuly. Meň näme geýip, näme iýýänim bilen işiňiz bolmasyn. Bolar.
Beterem bor. Aramyzda ýaşap, aramyzda işlejek bolsaň, baý işim bor-a. Gürrüň gutardy. Ýaramaz endikleňi taşla. Günüň-gününe bazara gidip ýörmäňi azalt. Mende başga gürrüň ýok.
Çaýkow oba kethudasynyň ýanyndan turup gaýdandan soň, ençeme wagtlap pikir edip gezdi. Edilen gürrüňler ony mazaly eýmendirdi. Ol söz berse-de, dama-dama ýygnanyp duran düşewündinden el üzesi gelmedi. Ol uly aladada galdy. Söwdany taşlamak Çaýkowa ýokuş degjekdi. Ony taşlamazlyk bolsa mümkin däldi. Häý!
Adamlaň demine çen özüň malma. Eý-ho! O saňa adam ýaly bir gezek düşündirip aýdar. Ikinji gezek ýalbarmaz. Işdenem, obadanam yzyňa it salyp kowup goýberseler, onsoň ber habaryňy. Agyryňa çydasaň müň ýaşa. Wah, kelt eden zadym, keýwany bilen agzymy alartmaly däldim. He, hany entek neneň niçik bolarka?
Aradan dogry bir hepde geçdi. Edilen gürrüňler kiparlan ýaly boldy. Ara böwşeňlik aralaşdy. Çaýkowyň az-kem göwrümi giňedi. Ol ýene-de özüniň hemişeki endigi boýunça şäheriň çörek dükanlaryny elek-sok edip oba gaýdyp gelýärdi. Gerekli harytdan maşynyny ýükläpdi. Maşynynyň rulynda oturan Çaýkowyň keýpi kökdi. Ene haý diýmän, agylla duran goýunlaryny naharlar. Çaýkow dürli pikirlere gümra bolup, maşynyň rulyny tutup otyrdy. Birdenem, ýoluň gyrasynda iki sany aýal adam peýda boldy. Olar maşyna el galdyrdylar. Çaýkow maşyny saklady.
Waý, jan dogan, kyn görmeseň bizi ak goňura taşlasana. Biz gaty gyssandyk. Ahaw, daýza, bu maşynyň gapysyny bir gaňyrmasana. Näme, kalsyň bamy munda? Waý, janyňa döneýin, gaňyrylýan zat ýok-la. Biz-ä gaýta gopguna galaýdyk.
Siz ak goňura diýdiňizmi? Näçe tölärsiňiz? Waý, Biz-ä o zatlaň nyrhyny bilemzok. Öz diýen nyrhyňyzy beräýmesek? Heý, onda şeýle daýzalar. Iki bolsaňyzam, dört bolsaňyzam meň üçin parhy ýok. Barybir men dört adamyň badyny alaryn sizden. Hä, bi-ä bir. Owadan gaýdyşyn, maňa adam tapylmaz. Oňam kireýini siz tölemeli borsuňyz. Yzynyň. Hawa. Bir-de iki. Onsoňam Maşynym täze men. Rahat hawa, ondan oňat maşyn bolsa näme? Bahasam gymmatrakdyr da. Eee, rahatdyr. Ondan uly ýoldan oba tarap sowul bolar. Özüňiz bilýäňiz, oba ýollary bular ýaly däldir ýa. Sen ýöne boljak ýerini aýdaýsana. Ynsap özüňizde jan dogan. Çaýkow, aýallara ýol nyrhyny aýdanda, Olar ýakasyny tutdy. Heý, toba, toba! Biz Daşoguzdan Aşgabada samolýotly gelemizde-de onça tölemendik. Heý, beýle bolsa, öz najadyňyzy özüňiz görüberiň, daýzalar. Menem weli şoňa döwtalap däl. Kireý tapman duramok men. Uýansoňam, men puluny ilki alýandyryn. Wah, biz razy-la. Şu wagt biziň çekeleşip durmaga ýagdaýymyz ýok. Howlugýas. Çaýkow,
bulaň alňasakdygyndan peýdalanyp, pulunam öňünden aldy. Maşyn ýola düşensoň, aýallar gözlerini tegeläp, gorky bilen seslendiler. Ýuwaşrak sürsene jan dogan. Biz janymyzy ýerden tapamyzok. Men ýuwaş sürüp bilemok-da. Ýetmeli ýerim känmi? Ýatakda mallar aç durandyr. Olara seretmeli, onsoň bir tanşymy tejeni eltip gaýtmaly. Ertir bazar günüdir. Oňa-da çykmaly men. Ertir öýleden soň suw nobatymdyr. Oňa-da görünmeli. Ýatmaga, rahat ukyny almaga wagt ýokdur, daýzalar. Dogrusyny aýtsam, hut Ölmegede wagtym ýokda meň. Toby toba hudaýym. Oý beýle küpür geplemezler. Ölüm senden wagt sorap durasy ýok.
Batly barýan maşyn birden saklandy-da bir tarapa gyşardy. Uly ýapgytdan aşaklygyna agdarylyp gaýtmaga az galdy. Oslagsyz ýagdaýda ýola çykan ala sygyr, ylla diýersiň hiç zat bolmadyk ýaly olaň öňüni kesip geçdi. Ýüz-gözlerinde gan-pet galmadyk aýallar oba ýetmän maşyndan düşdüler. Taňry ýalkasyn, doganjan! Pyýadalap ýöränimiz janymyzyň ujy eken. Sag-aman düşsek razy bolduk. Beýle ýel-ýürek bolmazlar, daýzalar. Bular ýalyja oýunlar her günde ençeme gezek bolýar. Ynha, gezip-ä ýörüs, öläýemzok. Aly weli siziň janyňyza balga arlaýşyny. Puluňyzy tölediňiz nämi? Birden ýöne.
Ugramanka galdyň ahyry. Heý, oýun edip diýenleý daýzalar. Ýogsa-da, gezen ýeriňizde täzeçe ýetigesi gelýän adama gabat gelseňiz, meň öýümi salgy beräýiň. Hä, men uly geçelgäň alkymynda ýaşaýandyryn. Çaýkow aga diýseler, Her öňýeten salgy berer.
Çaýkow olaň jogabyna-da garaşman, maşyny bat bilen yza öwürdi-de, şo demde tozan turzup ýola düşdi. Söze salym ýok. Erbet gorkup entegem süňňüni saklap bilmän oturan aýallaň biri beýlekä gygyrdy. Toba-toba!
Oňa seret-le, gyz! Diri galaýan bolsa-ha ne ýagşy welin, häý, näbileýin-dä! Çaýkowyň maşyny uly ýoluň çatrygyna ýetende, Maz maşyny bilen garpyşdy-da, erbet şarkyldeşdirdi. Maşynyň bolup durşuna şundan artyk seretmäge aýallaň bognusmady. Çaýkowyň maşynyndan zyňylyp çykan harytlar ýedi ýoluň üstünde sergi bolup ýatyrdy. Kimiň maşyny ol? Kimiň maşyny bolady? Oň eýesini soraman biläýmeli ahyry. Çaýkowyň maşyny diýsene.
Öýüne habar etmek gerek. Tiz kömek çagyrmaly.
Çaýkow şol günüň ertesi keselhanada özüne geldi. Ol birneme özüni dürsänden soň, hossarlary bilen gürleşmäge rugsat etdiler. Aýaly Dürje bilen gyzy Göwhere gözi düşen Çaýkow tolgundy.
Göwher jan, gyzym, bi senmi? Seni ýene-de görmek bar eken.
Saňa tolgunmak bolmaýar, kaka.
Dürje, heý senem meni bagyşla, gözi. Men sen göwnüňe kän degdim. Ýeke sen däl, bütin obamyzyň gözünden düşdüm. Şu bolan bela beterede diňe özüm günäkär. Öz.
Porly kakasy. Şo zatlara indi düşünýän bolsaňam ýagşy. Häzirem bir pille. Heý, gyzym Göwher jan, toý sähediňe entek howlukma gör. Menem aýak üstüne galaýyn. Seň toýuňy özüm geçirerin, balam. Ýogsa-da, ýene bir tabşyrjak zadym bar. Agyldaky goýunlary Satyp sowaýan närsiňiz-dä hernä? Şo goýunlary dälmi sen şu güne salan? Olary indi ýatlap durmagyň nämä geregi bar, kaka? Wah, düşünmediň-ow, gyzym. Toýa çenli gaýrat edip şolary saklajak boluň. Toýda gerek bolar. Olar seň toýuňa ýarasa, Men başga armanym ýok. Gözüm gatyny gördi. Men az salymda köp zada düşündim. Oň gürrüňini bir çetde sesini çykarman diňläp duran oba ýaşulusy Halmyrat aga myssa ýylgyrdy.
Öz goýberen hataňa akylly-başly düşünmegem mertlik. Hä,
Halmyrat, bi senmi? Men pikir edip görýän weli, men halkyň baýlygyna, onda-da çörek ýaly mukaddes baýlygyna kast edipdirin. Uly iliň gözünden düşüpdirin. Ile özümi ýigrendiripdirin. Tutan paýyr aýdardy. Adamyň ýanynda iki sany göze görünmeýän zat ýoldaş bolup gezermiş. Şo göze görünmeýän iki zadyň birine nebis, beýlekisine ynsap diýilýändir diýerdi. Olaň biri öňden, beýlekisem yzdan ýörärmiş.
Sen olaň haýsysynyň yzyna düşdüň? Ýoh,
belli zatlar. Nebis meň öňüme düşdi. Ynsap, ha, gara gornym yzda galdy. Şoň üçinem. Ne düşen ýagdaýym. Indi weri,
ynsabyňy öňe sala weri. Adam ynsabyny ýitirse, ol ähli zatdan el üzäýmelidir.
Çaýkow ýatan ýerinden gözüni süzüp, az wagtlyk kire batdy. Düýş ýaly düşnüksiz zatlar göz öňünde gaýmalaşdy. Ol kert gaýaň gyrasynda dur. Ýykyljak bolýar. Çaýkow adamlardan kömek hantama. Ýöne weli hiç kim oňa hemaýat edenok. Her kim oňa ýigrenç bilen seredýär. Birdenem bir gara tüweleý gelýär-de, ony gaýadan aşak goýberýär. Çaýkow allaniçigsi bolup hopugýar.
Kaka,
saňa näme boldy? Men seň ýanyňda. Ynha, ejemem, Halmyrat aga-da seň ýanyňda. Gorkma, kaka. Biz bar ahyry. Biz muny ýadadaýdyk öýdýän. Gaýdalyň, ýörüň, ýörüň. Birden gaýry üzüläýmesin. Ýok, ýok, ýok.
Aýtýaňyz näme? Meň ýagdaýym gaty gowy. Ýöne birden pikirim üýtgäýdi. Hara bassam, nätdim? Neme, näme diýseňiz? Meň bir zada akylym ýetdi. Il-günüň gahar-gazabynda-da Ýigrenjinde-de göze görünmeýän bir gudrat bar. Il-günüň söýgüsinde-de şoň ýaly gudrat bar. Şo gudratlar adamy bagtsyzam edip bilýär, bagtlam edip bilýär. Iň bärkijesi, ýap-ýaňja gyzym maňa, Kaka, gorkma, biz ýanyňda otyrys diýýär. Heý-de, siz meň ýanymda otyrkaňyz, il-günüm degrämde aýlanyp ýörkä-de men zatdan gorkaryn. Ilim-günüm bolmasa, men kime gerek?
Sen samrap ýatan-a dälsiň-dä hernä? Ýaman akylly gürrüň edýäň. Telpek goýaýmaly. Meň aman sag başym galsyn Makali. Onsoň meň sözüme dese özüme de çynyň bilen telpek goýarsyň Halmyrat.
Hormatly diňleýjiler, siz ýazyjy Magtymguly Myşşyýewiň Alňasa gadam atly radio oýnuny diňlediňiz. Gatnaşdylar Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow, artistler Dürsoltan Annamyradowa, Aknabat Alyýewa, Aýgül Annanurowa, Jennet Durdygulyýewa, Bägül Kakalyýewa, Öwezmuhammet Durdyýew, Allaguly Täçgulyýew, Nurýagdy Durdygulyýew, Radiooýny goýan Juma Ýazmyradow, Radiooýny timarlanlar Döwlet Orazow bilen Ýazguly Allagulyýew, Radiooýnyň redaktory Orazbike Jumaýewa, Radiooýny alyp bardy Mergen Annamuhammedow.